Assalaamu Aleykum Warahmatullaahi Wabarakaatuh. Duuba guyyaan arraa guyyaa hudaati. Hudaa lammaffaadhaa ja'a. Hudaa jechuun qaceelloo jechuudha. Hudaa jechuun maqaan maqaa dubartiiti. Ani muhaadaraas maqaalee hedduu kan moggaafamaniin argee maqaa Wanni maqaa bareechu waa afur ijaan adda tahuu isaa, hiikkaa qabaachuu isaa, hiikkaa bareedduu qabaachuu isaa, maqaa haaraya tahuu isaa, fakkeenyaaf Rabbiin gizee nabi Yahyaa lam naj'al lahu min qablu samiyyaa jeen Rabbiin maquma kanaa'u amma dura namni hin baafanne jeen maqaan haaraya maqaa keessan kana takka bakka biraatitti illee yoo dhagayame maqaa baramaadhaa miti ta addana taate immoo wanniin isinirraa fudhadhe maqaa dubartiiti. Akkasii mii? Maqaa dubartii dubartuma gareen dubartii gizee jaaramtee baafatti malee maqaa dubartiidhaa garee dhiiraa fi dhalaa wali qaban keessatti warri mirga dubartii kabajee maqaa dubartii godhe isin. Akkana jechuun hawaasarraa bakka guddaa beeku dubartii sadarkaan sii guddoodha. Waa hunda keessatti Qabsoo keessatti, diin keessatti, duniyaa keessatti laafinni mana tokkoo dubartiini, laafinni hawaasa tokkoo dubartiini, laafinni biyyaa dubartiini. Hayaanni dhiiraa fi dhalaadha. Cinaan tokko dhalaa, cinaan tokko dhiira, dubartii fi Dhalaa jechuun loqonni karaa keenya sanitti kas jaanii yoo asitti adda tees waan takka takka dhiifama godhaa dabartanii dubartiin walakkaan jireenyaa dubartiidha. Walakkaa hafe ka dhiira ja'an sanis eenyu fida? Dubartumaa fidaa bar. Akkasii mi? So hayaanni guutuun dubartiidha. Qabs ga'een dubartiidha qabsoo Islaamaa keessatti Rasuuli sallallahu alaihi wasallam gaafa dura wahyiin jalqabaa itti buutee Jibriil Iqraa san itti fidee gaara keessa qabee hacuucee qacam godhee iqra maa ana biqaari'in jaa rasuulli sallallahu alaihi wasallam qaray takka arkeen beeku qaalicha akka jabaa rasuulli fiifuu jabaadha beeka humnisaa nama anaa qabsoo beeka ja'an ganda keessa tokko kasit dhufee mee naa bahi jeeni qabsotti amanaa kanaas qabsoonin amansisa jeen rasuul sallallahu alaihi wasallam xarabaa jalaa darbeetuma lafa buusa mee irra naa deebi'i xiqqoon hin dogoggore fakkaatti irra deebi'a lafa deebisa ammaas akkasitti amansiise jabaadha rasuulli humna qaba sallallahu alayhi wa sallam isa kana harra jabaa dhufee qacam godhe akkanatti nama fakkaatee maaluma akkana jabaadhaa jee rasuulli sallallahu alayhi muddamee qara ijaan aboo waan hin qara hin beeku amma asirratti iqra ja'aani rasuulli sallallahu alayhi wa sallam akkasitti barnoonni hangam takka akka jabaa ta'e garsiisuudhaaf jibriil dararee dararee iqra san itti buusee achii duuba rasuulli sallallahu alayhi wa sallam fiigee eessa dhufe khadiijaa bira dhufe khadiijaan Maal jetteen? Akkatti tokko na rakkee gaara keessatti bakka ati dur bakka ati sinqii naf fiddu sanitti bakkaan an ibaadaa itti godhu gaara xarafa bee sanitti na dararee teessuma na kutee dhaabbata na kutee dheefa isaatiin dhufe hoggaa je'een eenyu namni gaafa san jajjabeessee rakkoo hamtuu san keessatti bira dhaabbatee Rasuula hamilee itti godhee akka inni zik je'u abadan dhaab- in- ati nama nama rakkoon tuyxuu miti abshiir ati bar nama fira maxxanfatu nama rakkataa bira dhaabbatu ati bar nama akkana laaftutti rakkoon bira geessuu miti dhaabbu siifin gaafadhaa jetteeni eh, ilma adeerasii tokko bira dheeyxee nama waa beeku nama kitaaba dur beeku gaafattee fi jajjabeessitee akka inni ziq ja'u goote Khadiijaan radiyallahu anha Khadiijaan nama rabbiin maleekaa dhaamee fi maleekaarraa salaamtaan bira dhufte salaamtaa siin ja'aa rabbiin ja'anii Dubartii faxina aqlii qabdu waan deebiftu wallaalle akka keenyaatitti odo naafi si taate assalaamu aleykum rabbi siin jaha hogga jedhan wa aleykumu salaam jennaan sila khalata akkasitti rabbiin ifiifuu nagaya siifi jibriil irratti nagayni haa jiraatu jetteen akkasitti khadiijaan dubartiin duba ga'een isii aa'ishaan hadiisan silaa dubartii feesisu ilmii haga arraa nuti barannu kana namni dhaalee asiin nuu gahe Aa'ishaadhaa Abaa Hureyratti aantee nama akkaan hadiisa hedduu nuu gabaase Aa'ishaan jechuudha maqaan dubartiidhaa duba maqaa bareedaadha baga maqaa kana fiiltan jechuu barbaadeeti hattaa mata dureen keessanilleen mata duree chirichaarootii miti mata duree jilmaati jilmaa bakkuma takkatti Wanni nu isin barbaaddan dhaala saamamne barbaanne jettanii dhaalli saamame waan guddaadha. Waan gartee dhuguma waltajjii tanarratti himnee finnu odoo hin taane adda qooddachuu ni dandeenya. Barnoota yoo taate ilmaan itti barsiifa bobbaafachuudha. Waa hunda gartee mana mana galfachuudha namuu arraan tana asirraa ani tana qabadhe jennee hundi keenya mana galfachuu qabna rakkoolee arraan tana asirraa kaatu tana inshaa allah rabbiin duuba diinii fi duniyaa rabbi isin haa milkeessu waltajjii teeysan tana waltajjii kheyriidhaa rabbi isin haa godhu waltajjii gartee irraa milkooynu rabbiin nu haa godhu walumaanuu jechuudha. Allah yaa jabaa heelaa fi quwwaa si qaba nuti heelaa fi quwwaallee hin qabnu si qabna nun hin dhibini nurraa qabi waa nu dhiba khaaliqa samihi torbanii fi kan dachiidha uumaa bareechee ilaalimee badiicummaadha Akka waan namaa hanqinan gartuu qobbaadha. Asnaa sirreessaa hin jettu duraan guutuudha. Duraan guutuudha wanni rabbi akkasimi. Nuutu irruudha malee diin guutuudha wanni rabbii guutuudha Nuutu irraa if guuta irraahi ifitti waraabna. Wanni ifitti waraaban ammoo ta barnootaa ol hin jirtu. Islaamummaa keessatti qalamni darajaa guddoo qaba, barnoonni darajaa guddoo qaba. Barnoonni lubbuu bita, ruuhii. Gaafa lola Badrii hoggaa dhaqanii Rabbiin dirqiin akka isaan wal qunnaman godhee duulanii nama hedduu irraa gatanii nama torbaatamaa ol boojihanii galchan lolli rasuula rabbiitii fi sahaabaafu yeroo jalqabaati sallallahu alaihi wasallam takkaa san dura wanni kanaatti hin taane aboo maal goona waan kana akkam goona ja'anii nama hedduu sahaabota gaa mariisisa washaawiruhum fil amri rabbiin je'eeni mariisisanii namuu yaada kennatee warri akka umar faan warra gartee gixxim godhu boksii malee hin beekne Rab- rasuula rabbii mee akkam goona jara keenya an akkaan jedhu jeen aliyyis fira isaa kenniif as keessaa fira qaba warri kun warra makkaati warri boojinee finne kun aliyyis haa ajjeefatu kasaa anis na as kenni firri kiyyas keessa ni jira ni ajjeefadha namuu kasitti kenniifiti jee namuu yaada abaabakri faanis nuti amma ifiifuu lafaa kaanee dowlaa mootummaa haareyaa deeggarsa ah, fandii nu feesisaa bajata nu feesisaa kanaafuu Namoota kana fira qabanii, firoota keessaniin if bitaadhaa jennee nama isaanii akka bitatan haa goonu jee Abaa Bakri yaada kennate. Namuu akkasitti yaada kee kennatanii Rasuulli sallallahu alaihi wasallam yaada Abaa Bakrii kana fudhatanii akkasitti namoota maallaqa hin qabne hoo maal haa goonuu jaan nama maallaqa hin qabne akki goonuu haa barnoota ilmaan nu barsiisu warri makkaa xiqqoo irra saqaafaa qaba irra barnoota qaban warra madiinaatirra Ijoollee teenya tana nama kudhan taumaa hin beeyne, ta waa takka qalama qabachuu hin beeyne, ta qalama jala akkana jettu tana itti kenninee, namni Rabbiin ijoollee faffaxina afaan fide nasiiba qaba sun. Kan immoo ijoolleen harkaa harkifattee akka je'e je'ee barsiisuu qaba ijoollee jechuudha. Hoggaanii fi nama tokko barsiiftee nama hanga sii kennan san kudhan ta'uu hoggaa barsiiftee maal taate ni galta jechuudha. If bitte jechuudha. Barnoonni bakka guddoo qaba. Jalqabni aayata Quraanaa ha bu'elleen barnoota. Kanaaf duuba dhaala arraa keessaa mataan mataan dhaala arraan tanaa bakki jabduun arraan tana irraa himanna jennu barnoota. Rabbiin duuba diinii duniyaa barnoota diinii duniyaa rabbi walitti isinii haa qabu. Ilmaan keessan ilmaan irraa gammaddan ilmaan biitti irraa gammaddu ilmaan aalii ollaan irraa gammadu rabbi nu haa godhu.

Ammayyuu kanaan hin dhiifnu inshaa Allah gana deddeebifnee isaan rakkifna miti inshaa Allah inshaa Allah itti aansuudhaan ammas sagantaa nama bohaarsu tokko qabna. Akkuma kana Ustaaz Ibsaa sa'a dheeraaf da'awaa godhe dhaabbachaa oole isas takbiira guddaadhaan gara teessoo isaatti naa deebistuun Allaahu Akbar Allaahu Akbar Amma egaa Ustaaz Najjaashii isinii dhufaa jira amma

Kitaaba keessatti, Qur'aana keessatti, namni wahiin qara'e ja'u hundi qara'u malee irra hin dabarre, dubbisu malee hijaaba isaanii kan jiinsiin teessan hin jirtu. Hattaa imaamaan keessan kun illee hin jiru hin jee kam jettan. Uffata Rabbiin kabajee namni isa kana darbe dubartiin isa kana darbite kabaja darbite, ulfina darbite. Waan isaa achi yoo uffatte xiqqeenya uffatte malee wanni sattarachuu rabbiin faarse san caalu hin jiru guyyaan arraa duba reefu dhaamsi ustaad ibsaa faadhaan asirraa akka bareedatti akka guyyaa kana fakkaatutti dabraa ture dhaamsa ammaan tana asit dhiisanii galan odoo hin taane dhaamsa seenaati yoonifi asit dhiisanis namarraa ni hafa yoo galchan ammoo seenaa jijjiiruu danda'a insha Allah Eh, rakkoo garree jirraa furmaanni duba Waanuma dhaamame kana keessatti wanni takkalleen ta gartee maaliif kufne jennee yoo laalle kufichi wanni laaftutti arkatan hin jirtu milkiin akki reefu himamu san hundinuu hattaa warri nu saame jennu kunilleen tattaafateen nu saame malee rafee kan nu saame hin jiru. Ni waan nu saaman hin ja'uu, nu dhaalan hin ja'u, ni saamamne hin ja'u. Nuun rafee kenne malee ni kennine yoo jenne qofa ka dabarru. Hogga ni kennine jenne fudhachuuf tattaaffii goonaa jechuudha. Laffaatiidha nu feesisa. Wareegama nu feesisa. Wareegama yeroodhaa. Wareegama laffaatii dha. Barataan barnoota isaatiin waan kana deebisuu danda'a. Akkamitti? Ka dur xinaatii, qo'annaa isaa ka rammure, daftara isaa fudhatee, qalama isaa fudhatee, waan arraan tana ja'ame kana garri inni kafaluun garami? Saniini maaliin godha je'ee barbaaduu hin qabu. Daftara isatti deebi'uuni, kitaaba isatti deebi'uuni. Social media'aanii miti, tiktokaanii miti ka kafallu, feesbuukaanii miti. Ija kitaaba gad diruun, dubbisuuni sirritti qo'atee, Hogga qo'atu ammaas lubbuu isaatiif fatanaa dabruu qofaafii miti. Hawaasa kanaaf qo'achuu jira jechuudha. Hawaasa Wallaggaatiif qo'achuu jira. Oromiyaa guutuuf qo'ata gizee qo'atu. Gizee haxanna'u hawaasa bal'aa kanaaf haxanna'a. Wa- Naggaadeen gaddirtee naggaduudha sirritti haqa eeggattee laffaatee qaaxiraa itti buluun. Halkan keessatti hoggu diidamiin hadiisa tokko hadiisan barreessuudhaaf hirribaa ka'aa jechuun dhageenya asirraa. Faallaa saniitiin Mr. Biin beeytanii? Mr. Biin nama hanjamaadhaan, nama kofolchiisuudhaan addunyarraa beekamu. Hanjamaalee san qindeessuuf je'e Mr. Biin interview takka irratti halkanitti hoggu 20 oliin ka'aa je'e akka waan sheeyticha keenya san laalee. Ammaas annin amana dhugaa isaati. Maaliif laffa'an malee hin taatu kaa. Laffaatu malee hin fudhattu waan fudhachuu qabdu jechuudha. Hangam takka guddate inni? Ilmoo miskiinaa ta zeeroo irraa kaate tahuu wajjiin. Akkasi beeki seenaan isaa. Mister Biin saniin baanu. Warra faallaa haa dubbannu mee ogu takka. Waan haaree addunyaa fide hanjamuma san keessattuu hanga ja'an Mister Biin gaaf tokko Landan keessatti dorgommii qaba. Dorgommii Mister Biin fakkaachuu jaanii jirti. Dorgommii sanirratti Namni isa hordofu hedduu fakkeessuudhaaf yaalii godhuu keessatti inni sadaffaa ba'ee jedhan dorgommii Mister Biin dhukatee seenee. Isa caalame jechuun inninuu hangas takkatti hawaasa keessa gad fagaatee waan haaraya hangas takka yoo laffaanne halkanitti hogga hedduu ka'uudhaan itti yaadda'uudhaan yeroo deemnu yeroo teenyu hunda yoo hin tattaafatin bu'aa fiduu hin dandeenyu wareegama barbaachisuuf qophaawaa haa taanu kan aggadarra jirtu jala sarari gumaa kafaluun qaba Waan silaa laffaatiif sheeysu ji'i, ka gartee barnoota irra jirtu barnoota kee keessatti akka si qophaawi. Akka nuuf guddatu diin islaamaa kuni. Ol naa kaa'ame eegu takka. Ol naa kaa'a maali mugaatiin dilli tun. Manguddollee yoon dhiisee qeerroon sun naa kaa'a. Harka naa qabadhu. Harka wal qabi tokko si haa godhu. Koottaa tokko taana.

Furgaasa xalaataa harkifnee kutuudha. Harka wal qabannee waliif dammaquudha. Rakkoo walii beeynee waliif hubachuudha. Akkas taanu malee tabba kana hin baanu. Koottaa tokko taana gargar hin facaanu. Yoo san nasriin diini booda nurraa naanu. Naaf gattaa?

Islaamummaan tun baari diin jabaadha diin hundarra caale muslimoonni ammoo ni'imaa jabduu tanafi wallaale. Islaamummaan tun baari diin jabaadha diin hundarra caale.